Hmm. Ei, ɛteɛ fi ɔne ahwɛfoɔ. Hmm. Ɛyɛ mo amu nuabaa o. Foxy, me mama kɔ aba ɛba media police TV so. Hmm. Mese nsɛm, nsɛm, Nsɛm, nsɛm, huh. Nsɛm yi deɛ, kyerɛ sɛ nnɛ deɛ, ɛgye ta. Mepa mo kyɛw oo, me dede bi a na meka no, ano kɛseɛ Foxy. Ɛnyɛ me na mekɔɔ wɔ obi fie ɛna makɔfa nsɛm yi aba Media Police TV so, daabi. Na mmom pakyɛ pause. Wohuu wo nuabaa Foxy yɛe, pakyɛ tura mmirika. Media Police TV so. Kɔ na kɔ kɔ subscribe ma me sɛdeɛ ɛbɛyɛ a da biara wobɛhu Foxy Baby. Na mepaakyɛw na share video no ma me na frɛ wo nua bi na ɔno nso mfrɛ wo bi na mommɛtena ho na ka kyerɛ no sɛ Foxy aba o Media Police TV so nti bɛsene kɔtie Ano kɛseɛ Foxy ɔbɔfoɔ nuabaa baako pɛ nsɛm na ɔde ba no ɔse nɛ deɛ ɛkyɛn daa Ahwɛfoɔ ne atiefoɔ my loved ones I greet you all. Sɛ nyɛ mo a, Media Police TV dwumadie yi ɛnkɔ so. Deɛ mɛsrɛ mo ne sɛ, mohwɛ no, mepa mo kyɛw, na mo comment side hɔ, na motwerɛ comment gu hɔ nom. Deɛ mekaeɛ a ebia ankɔ yie no, na woakyerɛ me, na wodanedane asɛm no ma me. Yɛ a na meto ma mo o, because mekɔfa ba sei a, mepa kyɛw, yɛ a na mese mo nso monkyerɛ mo adwene. Sɛ Nyankopɔn bɔ yɛn ho ban na yɛda sɔle a, nsɛm a yɛteɛ no, wɔn a yɛresisi nkurɔfoɔ, wɔn a yɛrebu nkurɔfoɔ, wɔn a sɛbi yɛredi nkurɔfoɔ atɛm, wɔn a yɛrewia nkurɔfoɔ, wɔn a yɛgye nkurɔfoɔ adeɛ fa. Na mo nuabaa Foxy, me deɛ, mekɔ media no so a, na mekɔte a, Mese a ma mentu mmirika na Media Police TV ahwɛfoɔ msa ase me wɔn ntii bi na me mɛkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ mo na momfa mo comment nto aseɛ. Ɛyɛ biribi. Ɛnɛ me sɔreeɛ a, Ogidi Brown. Yɛn nyinaa yɛnim Ogidi Brown. Ogidi Brown yi, mepaakyɛw, ɔyɛ musician.

Fa me yɛntimi nyɛ star ɛna yɛ nua bɛɛma ogidi ogidi a sɛbi wɔte wheel chair mu yi a wɔsɔle a wɔse sɔfoɔ obetimi asa ne yadeɛ ama no ananteɛ ɔbɛkyɛ ne nneɛma mu anaa ɔde ne nneɛma nyinaa koraa bɛkyɛ sɔfo no ɔno na mpamkyɛw meka n'asɛm yi o ɛyɛ biribi. Ɔtotoo n'ani totoo n'ani totoo n'ani no, na ohun sɛ a Ogidi ɛɛ Ogidi Brown se fa me yɛ. Ɛyɛ obi a ɔbɔ nnwom, ne nnwom a ɛdɛ, ɛyɛ kama. Na wahyɛ a fa me yɛ ne nkurɔfoɔ bebree anantenante. But fa me yɛ ntumi mmaa abɔnten. Na ɔtenaa ase ara na ɔsee. Fa me yɛ. Bra. Bra. Te sɛ deɛ Yesu Kristo kaa sɛ, Momma mmɔfra yi nkyɛn na wɔmmra me, ɔ, momma mmɔfra yi kwan na wɔmmra me nkyɛn no, wei nim sɛ na ɔsoro ahennie mu yɛ wɔn dea. Ogidi bra hwɛɛ fa me yɛ na ɔse, Fa me yɛ, come to me, then I will make you a star. Na agya, fa me yɛ nso so, ɛhyɛɛ yɛ, na wahu sɛ ampa, ɔko no wako akyɛ, ɔntumi nko nnuru, na ɔyɛ aso mmerɛ. Yɛse wiase ano a yɛde bɔ bosea nyɛ ɛno ara na yɛde tua. Gyafameyɛ yɛ asobrɛ na ɔkɔɔ Ogidi hɔ. Na sɛdeɛ medii kan kaeɛ no, mese wiase obiara repɛ adeɛ a n'ano da fam, ɔkuta ahobraseɛ na Nyame boa no. Mese menka, me, me, memfa wei nyɛ mfatoho. Me wɔfa bi na ɛka kyerɛɛ me o, me wɔfa no, ɔse, Sɛ nnipa dasani gyina kaa kwan ho repɛ kaa a, ɔhyɛ soro abɔfoɔ ataade. The moment a wobɛfa no ade no bɛtena wo kaa no mu pɛpɛɛpɛ no, na waworɔ soro abɔfoɔ ataade no which is ataade fufuo na wakɔfa lɔyafoɔ ataade ahyɛ na wɔne wo bɛka law. Obi bɛka sɛ asɛm no menkyerɛ mu. Wɔne wo bɛka law no ne sɛ Wɔhyɛ soro abɔfo ataa na ne ogyina fam. Oh, papa driver, mepa wo kyɛw, womfa me nkɔ ha. Oh, papa driver, mesrɛ wo nsi mu a. Oh, mɛsi wo ano. Oh, baabi a wobɛsi me biara, mepa kyɛw, mɛsi. Saa tam onya kaa, nti okuta ahobraseɛ. Hmm. Wonya fa ne tena kaa anim wie a, ne sɛ sikatua bi bam na wogye ne kaa sika wie a, ɛhɔ na wɔbɛkyerɛ wo sɛ Wɔde soro abɔfoɔ ataade no agu hɔ afa ne lɔya ataade. Eti baabi a ɔkaa sɛ si no no, worekɔsi no no na waka akyerɛ sɛ mepa wo kyɛw, woagye me sika no, ɛnyɛ ha na ɛwɔ sɛ wosi me. Afei na ne ɔne wo bɛka mmara. Nti saa na ɛteɛ. Saa tam a Ogidi ne Fameyɛ ɛrebɛkasa no deɛ, na agya Fameyɛ hyɛ soro abɔfoɔ ataade. Me deɛ Ogidi Brown anum asɛm a ɔreka no na meka bi o, me menkɔɔ ne fie nkɔbusaa no. Ɔno ara na ɛde n'asɛm abɛto social ne ne media ɛna Foxy Baby ano kɛseɛ. Manya bi a me nso so mebɛka. Na Media Police TV ahwɛfoɔ, monteeɛ na mebɛka akyerɛ mo. Nti nyɛ me na meka. na agya Fameyɛ baeɛ. Ogidi Brown se wɔne Fameyɛ sensan contract of five years. Wɔn sign five years no, saa tam Fameyɛ ani agye oh, na Ogidi atwerɛ. Watwerɛ nnwom no ama no na ɔno no na agya Fameyɛ rebɔ. Afei ei, Fameyɛ na bosome nsia pɛpɛɛpɛ, afei Fameyɛ na wahete, wahete baabiara. Ei! Na kyerɛ sɛ Ogidi ayɛ adeɛ. Na wɔn gu so na wɔn rekɔ, wɔn gu so na wɔn rekɔ. Afei wɔn nyaa one year. Fameyɛ abɛyɛ fameyɛ. Afei deɛ fameyɛ na waba abɛhyɛ ayi lɔyafoɔ ataade yi, na ɔsan de ataban asan aka ho. Fa me yɛ se five years contract no mepaakyɛw me nyɛ biom mɛyɛ one year yoo ɛde asɛm na ogidi brown ɛka because yɛ se you can force a horse to the river side but you can't force the horse to drink ɛnɛ deɛ hɛn fox bi blɔfo aba ɛnɛ deɛ hɛn ɛnɛ deɛ kwasi ada school no kakra nkakra ɛkɔ so ti na wɔ sɛ Ogidi Brown fa me yɛ manager ɛwɔ sɛ ɔte aseɛ ma no yoo Ogidi Brown anum asɛm a ɔreka ne sɛ sɛbi fa me yɛ ayɛ adeɛ ama no ayɛ ne ya ɛyɛ ne ya paa eti ɛyɛ me me Foxy baby media police foɔ asoma me sɛ mekɔ hwehwɛ asɛm no mu na mekɔ hwehwɛ mu no ɛwɔ sɛ mebɛto ma atiefoɔ ne ahwɛfoɔ mesrɛ mo Asɛm yi deɛ ɛnɛ deɛ mongye agye ma me. Eti adeɛ a Fameyɛ ɛɛyɛ no ɛyɛ obi ɛde wo akɔ akɔhwɛ nkwa. Wo nso wopɛ sɛ ɔde nipa no kɔhwɛ owuo. Ogidi Brown se adeɛ a Fameyɛ ayɛ no ɛyɛ ne ya paa. Eti ɔno ɔnte aseɛ. Na mmom Fameyɛ de ne ka Wɔde no ka sika a wɔde wuraa mu a wɔde pagyaa no no a five years contract no wantumi anwie no, ɔpaakyɛw ɔmpɛ Manson, fa me yɛmfa ne sika mmerɛ no. Sɛdeɛ Ogidi Brown ɛreka no, ɔpa kyɛ sɛ asɛm no akyɛ. Ɛrekɔ two years koro sɛ nso ɔse atwa mu two years. Da bi ɔka sɛ fa me yɛ mfa ne sika mrɛ no ana fa me yɛ akɔfa mpanyimfoɔ na wɔn abɛpa ne kyɛw ɔse mɛtua wobɔhu sɛ wɔntua ɔse mɛtua sɛbi fa me yɛ wohu ne sɛ ogidi ne nan yɛ ne yɛn nti na woyɛ ne saa anaa w'adwen yɔ sɛ sɛbi ɔntimi ntura mmirika no ntira anaa but sɛ nka fa me yɛ asɛm a wo nua baa Foxy meka yi wobɛtie a nka ɛbɛboa wo paa Ogidi Brown se sɛ woamfa ne sika ammrɛ no a. This time deɛ wama wo two weeks ɔbɛbɔ wo dua na duabɔ no nso ɔde password ɛbɛto so which means wo dane ne wɔ baabi a ɛnyɛ ye because wabu ne kwasea ɔsan sɛ wagye n'anim onyam wɔ baabi ɛyɛ ne ya paa nti mepa wo kyɛw to cut everything short no fa meyɛ fa meyɛ asɛm no wotie ogidi ano a Me deɛ wotie Ogidi ano a deɛ ɔɔka no sɛ saa na ɛteɛ deɛ a fa me yɛ me pakyɛw ɛntwa yie. Anaasɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ mo ara mo ngyɛɛgye ma me. Ogidi sɛsɛ baabi a fa me yɛ adu no ɛna ahoɔyɛ a na ɛyɛ no anaa ti na ama ɔɔka saa no anaa? Nti mesrɛ mo momfa nto comment side hɔ ma me. ɛma Foxy media police TV mepabokyɛw yɛ nhu fa me yɛ mesrɛ wo wo wu a sɛbi wasɛɛ nneɛma bebree ɛna Ogidi nso mehu ne sɛ sɛbi wo nku fa me yɛ because wo ku fa me yɛ a wo nsa nka wo sika. Enti mesrɛ wo deɛ time a wose wama no bebree wama no bebree no ma no saa time no ara na ɔde ne sika bɛbrɛ wo. Na sɛ fa me yɛ sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi yɛse sumiiɛ ma adwene. This time deɛ deɛ Ogidi reka no wo ne no ayɛ adwuma pɛn. Sɛbi sɛ wo ne no nya adwuma da koraa mpo a nka wohwɛ wo nua no situation a nka wokora ne ho sɛ nka. wo support no na anka wo pia no but ɔno mmom a sɛbi ɔte wheel chair mu atumi abɛpagya wo ama woaduru baabi a wowɔ yi deɛ a ɛmfa bɔne ntua ne ka. Na wiase moma papayɛ yɛ ya. Moma papayɛ yɛ ya o. Ebi ne yɛn nua Miss Byrd deɛ no, ɛsi bebree. Nkurɔfoɔ fa nkurɔfoɔ bi hyɛ wɔn mo, ɛyɛ wɔn mo yie, ɛbɛwie ase no, ne yɛde bɔne na ɛtua wɔn mo ka. Me deɛ Foxy ma no so ɛnti, mepa kyɛw, mɛka. Ɛti asɛm no yɛ pensɛn pensɛn mu, sɛ sɛ Ogidi Brown abɛka ne deɛ, fa me yɛ Media Police TV foɔ, sɛ yɛ pensɛn pensɛn mu, na sɛ deɛ wo yɛ na ɛnyɛ a, me deɛ mɛba abɛkye wo o. Edin police no yɛhwehwɛ wo nsɛm mu na sɛ ɛntwa yi a mepakyɛw yɛkye wo. Nti wo nua baa Fauzi menim sɛ asɛm a meka yi fa me yɛ ɛyɛ afutuo wo bɛ fa wo bɛ tie wo bɛ yɛ because sɛbi yɛse wo nwuiɛ a wo nim deɛ wo bɛ nya. tua ne sika ma no because sika no a wɔbɔ din no sika no emu odu paa nso sɛ woayɛ w'adwene sɛ nka wobɛtua a ebia nka bosome mmiɛnsa biara bosome nsia biara because sɛ sɛ wowu anim woanya sika woyɛ star ti mesrɛ wo tua ma no na asɛm mfa n'asɛm kɔ because sɛbi sɛ woma obi di yaw ɛwɔ wo mu a ɛwɔ ne mu a ɛbrɛ wo nneɛma biara ase eti fa meyɛ baabi a wɔaduru no, mesrɛ wo, sɛ obi yɛ adeɛ ma wo na sɛ woammɔ ne din mpo a, nsɛe ne din. Because fa me yɛ, asɛ woreyɛ ayɛ boniayɛ anaasɛ woayɛ awie. Ɛmma no nyɛ saa. Me nua Ogidi, Ogidi Brown, still woda so yɛ Ogidi, sɛbi sɛbi, wote wheelchair mu, nso baabi a Nyankopɔn apagya wo de woaduru no, Sɛ fa me yɛ tua wo sika no ma wo a, wo da so yɛ star. Wantua wo sika no amma wo a, wo da so yɛ star. Baabi a Nyankopɔn apagya wo aduru no, nti mɛsrɛ wo, aduabɔ no deɛ yi firi mu. Yi duabɔ no firi mu because you have a lot of fans. Me deɛ me me Fauzia me me ti wei deɛ, me pɛ wɔ biara sɛm. Sɛsie deɛ, me nya nhu wɔ bi a me taa no. Me nipa koraa wobedidi m'atɛm koraa a mentaa wo. Mɛpɛ w'asɛm because bible koraa se sɛ wote wiase na wonni atamfo adue. Wontumi nnya adɔfo bebree. Wonya adɔfo bebree koraa ɛnyɛ. Ɛna the more a you are getting enemy no the more you are going up. Enti mesrɛ wo me nuanom mo mmienu ne ahwɛfoɔ asɛm a Foxy Baby ɛnɛ mede abɛto dwa no no o. Mo wei ma me na mo nfa comment side ɛmɛto aseɛ ma me na mo nsubscribe media police tv na mo nhyɛ videos no na asɛm no mo nka bi ma me na emu ɔya fa me yɛ mepakyɛw mɛnyɛ saa Because Ogidi Brown no ɔɔkasa no wotumi hu sɛ wɔwɔ ahobraseɛ. Wotumi hu sɛ kasa no a wɔɔka no ɔɔkasa in pains but ɛma no nkasa in pains. Anyɛ biaa no wasɔ wo nsa de wo aduru baabi. Sɛbi yɛɛka a ne yɛɛka no sɛn? Obi bɛka sɛ, Adɛn na Fox de wonka ho nso? Wunim deɛ na Fameyɛ, Ogidi Brown nso de yɛ Fameyɛ nti na ɛmaa wanwie ne kɔntrat no. Nanso nnɛ wiase, sɛ obi de adeɛ a emu ɔdu soa wo a, wɔnka sɛ ɔredi wo dɛm, wɔse yere wo kɔn mu, ɔrehyɛ wo den. Sɛ wɔde wo fa akwan bi so koraa a, wo ne no yɛ adwuma no koraa a, na ɔrehyɛ wo den. Ampa, ɛnnɛ denhyɛ no nso apagya wo aduru akyire. Enti mɛsrɛ wo. Mɛsrɛ nso na masrɛ ahwɛfoɔ nyinaa ne Ghanafoɔ ne amanɔnefoɔ nyinaa sɛ mesrɛ mo, papayɛ wɔ hɔ yi, yɛsɛ obi nso yɛ ɔpapa a na wahaw, but papayɛ nso ne yɛ den. Na yɛsrɛ mo nkurɔfoɔ nso yɛ mo papa a, ma mo mfa bɔne ntua ka. Moyɛ saa ma sɛsɛ yɛn a yɛreba yi, yɛnya nkurɔfoɔ ma wɔnyɛ yɛ papa o. Eh yɛnya nkorɔfoɔ ma ɔmo nyɛ yɛ papa because bronya yi sei maame adu twaa ɛne me papa bɔ na bronya yi mo ma yɛ fili tu mo ma yɛ fili paa ɛyɛ media police tv ɛmɛ nyinaa yɛni hwee ka o deɛ yɛ ka nyinaa sɛ onyankopɔn ɔnhyira wo bible koraa ka wo sɛ ɔmam ɛyɛ kyɛn wo kyeɛ. Moama. Onyankopɔn ɔnhyira mo. Onyankopɔn nhyira mo paa wɔ biribi biara a mohwere wɔ mo mma yɛ ho. Onyankopɔn nhyira mo. Eti na mo nua baa Fox yɛ nɛ. Menka ne tententen. Mabɔ ne tɔfa. Mesrɛ mo. Monfa mo comment mmra na mon subscribe na mon share. Monim Foxy Baby a, me ara menie. Monka nkyerɛ obiara sɛ monkɔ Media Police TV. Wobɛhu Foxy Baby. Sister no a ɔsɔre a ɔse ɔbɔfoɔ nuabaa baako pɛ, ɔbɔfoɔ nuabaa baako pɛ, Miliki no, mepamokyɛw, me ara menie. Ano kɛseɛ Miliki. Me ara menie. Ahoɔfɛ nso deɛ, me ho ɔfɛ. Ei, me menkyerɛ mo obi mmɛkamfo me o, me ankasa mekamfo me ho. Sweet mother, mekyea wo. Mekyea wo paa, mekyea ahwɛfoɔ nyinaa. Ɛnnɛ asɛm no, aha yi ara na mede mu resi. Mabɔ no toa, mabɔ no ketewe se. Deɛ meresrɛ ne sɛ, obi yɛ papa a, mesrɛ mo, momma no nte. ne papa so aba, na yɛnya sɛ da biara obi yɛ obi papa a, na yɛde bɔne retua obi ka no. Na afei nso no, yɛmɛsrɛ sɛ Ghana contract contract no a yɛsensan no, ɛne mu ana? Wontumi nkɔ buroni kurom nkɔyɛ sɛ yo. Wontumi nkɔ buroni kurom nkɔyɛ saa. Sɛ wofii sɛ nipa no ne wo sign contract no, wofii sɛ contract no ɛwa ma wa. That moment no ara, ma nipa no hu sɛ contract no wa. Ɛnyɛ wo w'ahokyerɛ mu nti, ɔka sɛ five years, ten years, six years, na wode ahopeprɛ akɔ sign. Afei na wobɛfiri mu. Daabi. Mepamkyɛw yɛnyɛ no saa. Agreement is agreement. Contract is contract. Wokɔ buroni kurom a yɛnyɛ no saa. Fa me yɛ anyɛ bia woakɔ buroni kurom da. Ɛna wonim nso sɛdeɛ yɛka sɛ yɛatwerɛ adeɛ agu paper so a sɛdeɛ ɛsi teɛ. Ɛyɛ a mesrɛ mo, moyɛ contract a momma contract no nsi nwie. Na wofii sɛ mfie no nso dɔɔso ma wo a, that moment no ama nipa no nte so. Ofii sɛ ɔpɛ ɔne ɔne wo bɛyɛ adwuma ɔne wo bɛyɛ adwuma, ɔne wo nyɛ a ɔne wo nyɛ. Mma yɛmfa ehu nso mmene kasɛɛ. Meda obi biara a ɔrehwɛ Media Police TV ase. Nyankopɔn ɔnhyira.